Wopɛ no politics, trending news ɛne nsɛm ahodoɔ atwa gu ama ahodoɔ so a, Ghana Info TV yɛwɔ ha sɛ bɛkɔ akɔfa stories bi saa de abɛsom wɔ wɔ channel yi so. Nɛnɛ foforɔ kora bɛtom a ɛnka nsuo a yɛpɛ sɛ yɛfa bi bɛsom yɛn ahwɛfoɔ nti no, yɛakɔboaboa ano ayi mu nokorɛ turodoo yɛde bɛsom mo. Mempɛ sɛ mɛkasa pii no, mɛhyɛ so bɛka mo ne akɔ social media no so ne akɔhwɛ deɛ trending bi de aba na yɛba de aka no yere abɛtɔ mo so. Canada Japan a wɔse Bawumia abɔn wɔn na abɛsɛe Ghana economy no wɔdi Bawumia akyi a wɔyɛ dɛn wɔredaadaa Ghanafoɔ sɛ ba afei deɛ Bawumia nim nyansa look at this saa na owusu bɛmpa yi wakɔgye sika ɛwɔ ɛ mahama hɔ ɛredi mahama akyi a wɔyɛ dɛn wɔhyɛ no bɔ kɛseɛ saa owusu bɛmpa yi abɛka sɛ John mahama ntumi nyɛ president da ɔno a na ɛbɛka ɔsi nyankopɔn aka akyerɛ no sɛ nyankopɔn no a nti nyankopɔn yɛ kontomponi ɛnna nyankopɔn si john mahama ntumi mɛ president afei deɛ nyankopɔn si john mahama ɛbɛyɛ president ɛwɔ sɛ ohun sɛ all these people are there for their stomach they don't care about ghana ni they don't i'm sorry it is what it is they don't. nti me na me wɔ afɔ ghana ni no I will make sure sɛ wo deɛ wo motion wo politics dadwene ohia wɔ a me mfa wo gyimi ma ha aha yɛ nɔkorɛ platform nti sɛ wo npp ne wo ndc na ehia wɔ afa akwasi akɔpɛ ɔbaa bi tena ɔman ni bɛyɛ yie no ghana first before ndc npp wate aseɛ nti sɛ woagyimi a kɔpɛ ɔbaa bi tena Because me nhwɛ sɛ nipa bɔnefoɔ ketewa wei a yɛa yɛde yɛkɔ kuromati akɔto aba ama ɔmo yɛpɛ ɔmo asɛm ti na yɛto aba ma ɔmo sɛ ɔmo mɛboa yɛ no ɔmo mɛku yɛ daabi it will never happen because at the end of the day no yɛyɛ ne kamafoɔ yɛn yɛn ho kyere yɛ a obiara ni hɔ bɛboa yɛ but ɔno kwasea saa no ne ho kyere na waforo private jet akɔ aburokyire wo ghana ni wo ho kyerɛ wo a wo nua ndc ni a anaa npp ni a ne ne te mantam ɔno a na ɛbɛboa wo there is no way sɛ wo yere ɛrekɔ awoɔ so ama wateam sɛ wokɔfrɛ dwɔmaama anaa kofu ado ɛwɔ fon so na ɔno abɛboa wo daa bi ɛyɛ asimasi a wo ne ne te mantam na woteam afrɛ no ɛbrɛ akwadwo wonkɔ adwuma afa wo kaa yi bɛfa me na memfa me yere nkɔ nkɔgye ayarehwɛ brɛ kwadwo nso bɛba abɛfa wo it doesn't matter sɛ brɛ kwadwo nim sɛ woyɛ ndc ni it doesn't matter sɛ brɛ kwadwo nim sɛ woyɛ cpp ni ɔbɛboa wo that is why we need to build a strong community ne yɛn forget saa nkwasiafoɔ wei npp ndc they are oh, they don't care about us ndc no koraa deɛ ɛyɛ kakra kyɛn npp foɔ wei NPP ne deɛ Akufo Addo NPP wei deɛ asɛe biribiara ɛnyɛ Akufo NPP ne bi ni o Kufoɔ deɛ apemfoɔ nkɔwo firi nkura ne di wɔ sukuu firi Kufoɔ deɛ deɛ ne ɛnna ne NPP papa onyɛ nkwasiafoɔ NPP NPP nipa bɔnefoɔ sei Kufoɔ na oyi kwan fa ha na oyi kaa kwan na osi hospital wɔ kuro wɔ mu na osi sukuu dan wɔ ha na ɛno ne ne NPP. npp nipa bɔnefoɔ a loto nyinaa mogye kyakya mogye tax wɔ ho npp nipa bɔnefoɔ wei deɛ npp akufo ado akyem mafia npp wei deɛ akyem ne bia ne wɔbɛnya post wɔ ghana in my watch i will make it happen the almighty twin jonas will make it happen woba so ano ahyɛ no korɛ nti sɛ dɛdɛ bi amoyɛ no no ante hena pa akyɛw a mo mmesi hospital no o edwiri gu o ɔmo nfa ho ɛnna wɔn sɛ mo nam mo mo mo nam mo nam amerika ɛnna mo sɛ mo stroke na woda ghana kora nka yɛde hospital deɛ etiritiw no ne yɛde abibiduro ɛne ɛyi ɛnɔbayɛ ɛsɛ fa ho hwɛw daabi aburokyire ne yɛde waba because esi ano mese wɔn de tuupu nyinaa bɛto ne minimu. tuutu adubɔne a ebi ka waawa no wode wode wode wode wo kokuromati ɛrekyerɛ obi so a ka ehu sɛ wo nsa fɔɔ no aka nyinaa kyerɛ waawo so woyɛ foɔ nsa ano ahwɛ wahwɛ wo nso deɛ kɔnfobɔne kasa kurom a ɔtem bi na yɛde wɔ aprotɛtika akwan no bi a ɔne kwan mo kaa bi a ɔne kwan nyame hyɛ nyame hyɛ aburoni heaven amuna ahwɛ no nipa pupurupu tantan te sɛ woasesɛ yɛ sika nyinaa de te private jet mu na wo blow ten million dollars a day kɔmɔ hospital kura wantumi ansi bi na wode gyimi asesa adwuwufo no a wɔkɔnom nsubɔne no wokra nsuo firi aburokyire ɛma wo nkɔ aseama no nyinaa bɛnom na ghana ni na ɔno no ɔne abusuani biara wɔ aburokyire no ɔno mmom kɔnom nsubɔne aberɛ a yɛ election yia no ankaɛ sɛ yɛbɛto aba no ankaɛ sɛ moyɛ nipa papa mo pretɛ no yɛ nipa papa ne yɛde gyimi kɔto abama mo no afei na modi nipa bɔne kyerɛ sɛ mobɛnya monyae a mobɛkuyɛ na monyae mo kuo bɛkuyɛ anya asanteni kura na yɛaboa nyɛ akanni na yɛaboa ka hwan paa na mo ba a wɔbɛba abɛsosɔ mo so hwan ɛnyɛ wɔn na ɛyɛ mmoa a wɔbɛba abɛyɛ npp sɛm a nka hwan paa na nyansa da ne tirim a wode galamsey sɛ ne nsuo na wote wɔ sɛ kyekye ne mma kogum na wo wo wo ba a wɔbɛba abɛbɔ agye wo so ɛnyɛ asantini na yɛaboa akanni bonahafofoɔ ne eastinfoɔ ne westinfoɔ nkwasiafoɔ no no ayifoɔ south foɔ no wɔn na yɛ mmoa na npp sɛm a nka hwan paa na adwene da ne tirim a wo wodi bɔne wei na wo ba omi aboa ne ba a ɔbɛkɔ akɔdi n'akyi hmm? ɛnyɛ ɔmo na agyimi a hwan hwan paa na wo sɛ ne kurom nsuo sɛ ɔnkɔnom subɔ ne nkɔwu na wo ba a ɔbɛdi w'akyi abɔ agye wo so sɛ bɛbɛ sɛ bɛku ne mmɔɔ hwan na ɛbɛyɛ saa ɔseame akufo ano mo mo mo antu ne fo amena nsuo anyansa mɛba mɛma obi akɔ kunasi ato aba no meka akyerɛ mo sɛ moagye me a moanba na obi a moantu no fo amma no ansua nyansa a mɛma obi akɔ ku no anse ne ato aba sɛ moagye me a meka akyerɛ mo monka kyerɛ sɛ ɔfa no kɔ aseɛ nya obiara na ɔnkɔ ne fie asiafoɔ na moayɛ nam ghana ɔmatumi akɔkye no wasia waban so nam wan abɛwie ɔman no nyinaa obi asika wan na akye no ah Kwasiafoɔ hwan na atumi akɔkye nam hwan a mowɔ afiafi stupid people kwasiafoɔ mo nam hɔ sɛ mokyekye innocent people no a ɔmonyɛ hwee no nkwasiafoɔ stupid people akufoɔ ade wone twa ase de 2 million wotanta w'anim sɛ apɔnkyerɛni aboa wobɛwu wobɛwu wɔ ɔbɔ nim wo borɔnsɛm gyam wobɛkɔ medɔ nyame ɔsea wahyɛ ghanafoɔ akɔm saa wahyɛ ɔmo akɔmfo bɛɛ wammea adwuma ma mpanyini bia ni ghana hɔ a waba a wasɛ ɔman te sɛ woda hwɛ deɛ wode kyimia sɛ ɔman akɔduru apoa wo Ghana dollar da sɛn wo fi ate kwasiampa nyini stupid man na dollar da sɛn wo ne wotani aboa no yɛbɛkye dollar aduru sɛn nkwasiafoɔ bɛdeɛ ma yɛ kuro bɛdeɛ ma yɛ kuro na gyimi wo wia wo sɛ de gyimi kɔ akɔkye innocent person wo fi kwasia bi ba te sɛ wo aboa ba stupid boy stupid man mebɛtwa aburokyire eh, oh, Oburoni kwasi buroni no a mode mo gyimi bɛgu ne kurom mebɛtwa ne nsuo akyerɛ wo ne nsuo ani the color of the water and the color of the sky are the same because water has no color mmoa nsuo a ɛda kaa kwan ho obi anto bulletin ho wode yɛ dɔn mmerɛ kaa kwan kaa bi anhyia ne nkɔyɛ de wɔ agye bibi ne concrete no bibi ne aboɔ no ne akɔfa de ayɛ kaa kwan nsuo na ɛda hɔ no nsuo na ɛda wura mu ɔsi wahu the color of the water and the color of the sky are the same mami nyina ne sie mami ja mami mami nwura ne sie na mi nkotwa nsuo ne nkyerɛ mu real quick na hwɛ kwasi buroni kurom nsuo ani na mo ho afia fi stupid people awe akufo ano na ɔkyimi ɔbɛwu mi ka kyerɛ no na busuafoɔ ma ntu ne fo a akufo ado wu a mi anoma kokuno mi ka kyerɛ mo ma gyimi pa mo nya ano nyimi wɔ kuro no mu sɛ paul kura no ogyimi a mɛmɛma obi akoku no asia ho fi wo kwasia saa junkie man wo ma medi bɔne wo medi bɔne na wo kwasia na obi ate kurom wɔ suro na ma wo ka sɛ nipa gyimi ho kwasia ho fi stupid man aboa wo de nya boys na obi ankɔ ne fie kwasia wo ba wa mmea adwuma ama ɔmo na asan de gyimi sisɛ ɔmo kogu police station aboa wo ne twa ase de tu mi no kwasia bi ba te sɛ wo ma menyina ne siesie mehu nsuo no a Ah, ma mfa kaa no nsi no sei na mentwa nsuo no. Asia! Wammɔbra, ammɔbra, ammɔbra saa kyekyeɛ. Eh, kwasia me a meyɛ criminal sɛ me nso mekye, mekye innocent people kogum. Kwasia criminal hɔ ana akye wo. Ah, wabɛwia yɛ sika nyina hɔ ana akye wo. Aboa ba. Sorry, momfa nkyɛ me. Kaa kwan bi ahyia ne ɔnko nyame hyira buroni. Ɛne ɛde ayɛ. Sorry, momfa nkyɛ me. Ebi ɛne ayɛ ayi cross walk no wopɛ sɛ otwa otwa kaa kwan no ba this side a ɛwɔ nsuo na ɛda hɔ no ɛna boat gum the colour of the sky and the colour of the water are the same because water has no colour wo akwasi buroni kurom construction foɔ ne yɛ adwuma o na nyɛ sure sɛ ma bɛgyina ha yi wɔn mɛ ha adwene deɛ wɔn de adeɛ agye hɔ nti wɔn yɛ adwuma wɔn na ɛyɛ adwuma buroni na ɛyɛ adwuma no. Ɔde bibini nnua no wawa odum mahogany hɔ na ɛkoto hɔ no. Ɔsi broni ɔyɛ adwuma forever. Nyame nhyira broni. Ɔde bibini nnua no na wɔn de ɛto danger. Danger no kyerɛ sɛ danger construction personnel wɔn yɛ adwuma. Na bibini nnua no yɛde ayɛ nkonnwa asisi ano nam na. Wɔtena so firi biribiara a ɛfiri aburokyire kura ase, don't get me wrong. Nsuo ani fɛ. Pɛ nsuo ani fɛ. Tiwa Akufo Addo no, monka nkyerɛ no sɛ wannyae boys no ama obiara mpɛ ne baabi annante. Sɛ wontumi nkye korɔmfo a, ɛnyɛ obiara asɛm. Fa musuo fa akwasia kɔ. Na meka kyerɛ sɛ ayi ayi nnua na yɛde ayɛ ayi stairs wotumi fa so no akorɔ so ne nyinaa biribi ne nnua no wawa odu mahogany ebeduru adeɛ wɔn de yɛ no no ɛna yɛayɛ special bicycle kwan fafa. Wei ne story a ɛtrend wɔ social media no so a ɛde bi abɛsom wɔ channel yi so. Na sɛnea yɛbɛsɔre so no, make sure sɛ wobɛ like, wobɛ share, na asubscribe sɛnea ɛbɛyɛ a adɔfoɔ nso nsa bɛtumi aka yɛ content yi bi ahwɛ. Makra mo.